Mab fferm o Lanrhaeadr ym Mochnant ydy Aled Roberts. Ar ôl cwblhau cwrs amaeth yng Ngholeg Llys Fasi yn ddwy ar bymtheg oed, fe ddaeth i weithio ar fferm Onnen Fawr, Rhos, Llanerchrugog. Bellach, Ef ydy'r rheolwr yma.
Do, mae syth y coleg, a wedyn, um, chybod, nes i dysgu lot yn y blynyddoedd cyntaf, a wedyn fel ar y blynyddoedd mynd ymlaen, nes i cymryd mwy o cyfrifoldeb ymlaen fy hun ar uh, rhedeg y ffam. A hynna beth braf?
Wel, mae'n ma nais um, bod yn uh, bos eich hun. Mae yna um, dau perchnodion yn Gwyn ac uh, Bob sydd yma. yn CPR Farm, ond uh, maen nhw'n canolbwyntio mwy ar ochr y bwchera o'r uh, busnes.
Sut mae pethau di newid yma dros y blynyddoedd? Uh, Dyna ni di um, well, mynd fyny yn chydig yn y, y defed, uh, nifer y defed, ac um, di adeiladau am y adeilad hefyd i, um, i cadw fyny efo, efo pob beth i ddweud gwir. Oedd y timawyd mynd yn ôl adre? Um, di ffarm ddigon uh, adre, ples di ddim ddigon fawr i uh, fel ddau, felly uh, dyma oedd y lle i dod i gael chydig o profiad.
Mae yna 200 a hanner o erwau yma yn Nonen Fawr, ac mae ganddyn nhw hefyd yr hawl i bori ar fynydd Rhiwabon, sydd yn dir comin o tua 8,000 o erwau. Maen nhw'n cadw 1,200 o ddefaid yma a tua 80 o wartheg duon croes limosan. Da ni wedi cychwyn mynd mwy o'r limo, hanner croes efo limo. Dwi'n meddwl os mae'n uh, peth e neu, neu drwg, achos uh, mae'n nhw'n chydig o temperament arno. Pam bod chdi wedi gwneud y newid? Um, just, um, o'n i'n gorau prynu gwartheg duon fiewn o blaen, ond wan, da ni'n gallu cadw um, gwartheg yn hunain allan, allan o'r bychod, a ddim yn gorau prynu fiewn o hyd. Mae pob beth, uh, da ni'n lled gyd o'r um, y beef yn hynny hefyd. Uh, gyd o'r beef yn cael ei lledd ac yr unig peth sy'n mynd i'r farchnad ydy hen wartheg. Felly mae'r gwartheg i gyd yn cael ei geni yma, a'i pesgi yma, a'i gorffen yma. Yndan, dyn ni'n trio mynd yn ymlaen tan 28 mis i trio gael mwy o pwysau allan nhw ac yn, uh, yn llawn o lawr yn hos hefyd.
Gyna ti rwy'n yn helpu efo'r bugeilio? Um, Mae'r ma, um, Gwyn, Bob a Richard yn gwneud dipyn fi nos. Rheini y bobl sy'n byw fo? Ie. Yeah. Maen nhw'n uh, yn, um, checker defed y fi nos y beth o yma. Ac um, mae Bob yn rhaid am uh, wneud y gwair yn y pens bech ac dŵr a peth o yma. Mae bob dim sgynna ti fan hyn yn cael ei gadw ar y ffarm. Ynddi, mae pob, pob ddim. Um, ddwyn ma yn well, mynd o y mae ymlaen i'r lladd di. Dwi'n mynd yn o fyny rhyw 40 kilos o beth fel yna. Felly lladd di yn, yn rhos? Yn rhos, ie. Yeah.
Dyn nhw'n milltir lawr y ffordd. Maen nhw'n mynd. Ac yn ôl i fyny'r ffarm? Ie, syth nôl fyny'r diwrnod, yr un un diwrnod. Syth ar ôl gili lladd. Mae'n swnio'n system tynn iawn, Aled. Mae rhaid i bob dim weithio fatha watch. Wel, dyna pam dyn ni'n teddol i ŵyn yn tri batch i dweud y gwir, achos dyn ni eisiau cyflenwad o 50 60 o ŵyn i dod trwad bob wythnos o mai y maen i dolyg.
Mae bron popeth sy'n cael ei fagu yma yn mynd i'r lladd-dy lleol ac yna'n dod yn ôl i'r fferm i gael ei dorri ac yna ei werthu i gigyddion o bob cwr o'r wlad. Chi felly Gwyn sy'n rhoid yr ordor i Aled bob bora ddydd Llun. Ie, yeah, bob bod y llun. Mae'n glân gwybod be, yn union beth yn eisiau. Ti a faint o wyn newch chi ladd o'r ffarm bob wythnos ar gyfer taledd? Ti a hanner cant, yn ystod y ha mor hanner cant. Sut mae'n gweithio o ran y berthynas rhwng y ffarm a'r busnes cig? I fod yn iawn, haid, haid ti gael y dda yn gweithio efo'i gilydd. Mae un busnes yn helpu'r llall. Cigydd ydach chi yn hytrach na ffarmwr felly? Ie, yeah, mae'n siŵr ie, yeah, ie. Yeah. Fwy o gigydd na ffarmwr. Dwi'n hoffi ffarmwr cofia, ond uh, haid ni'n dweud y ddau ochr y busnes gan uh, gadw lalid wneud y ffermio.
Richard, chi di'r drydedd gynhedlaeth yma. Ie. Yeah. Yn rhan o'r busnes cig. Ie, ar ôl Ewythr fi nath cychwyn y busnes a wedyn Dad a rŵan dw i'n trio cario ymlaen efo'r busnes ie. A mae ganddoch chi radd mewn namaeth o Aber? Oes, nes i fynd i Aberystwyth yn neud amaethyddiaeth a busnes, so ma' hwn helpu efo bob ochr o busnes rili. Be ma'ch cwsmeriaid chi'n chwilio amdano mewn cig y dyddia yma? Yym, wel, cwsmeriaid ni yn y siop, ma' nhw'n reit traddodiadol, edrych am chydig bach o braster a cig a Cig meddal sydd wedi bod yn hongian ond mae gen i rhai o cigyddion dyn ni'n werthu, maen nhw'n... Uh, maen nhw eisiau dim braster o gwbl efo i trio bod yn chydig bach mwy iach sy'n reit anodd i, i, i gael y cig mae pawb eisiau, cadw pawb yn hapus.
Ti wedi bod yma rwan ers pymtheng mlynedd. Be di'r peth pwysicaf ti wedi wneud yma hyd yma? Wel, y peth mwy pwysicaf ydy just um, wneud y system mwy, mwy hawdd i ni gweithio efo fi a ben fy hun yn gallu wneud rhan mwy o jobiau efo ben fy hun, jyst fi a, a cyn yn beth yma gallu trin defed a, a wneud gorau gwario dipyn i gallu wneud o'n hawdd i rwy'n gweithio. Di o'n deimlad rhwystredig weithiau gwybod mai rheolwr y ffarm wyt ti ac nid perchennog y ffarm? Wel, chi'n bod, dwi'n meddwl llawer o... Dych chi'n methu mynd allan dyddiau yma, jyst prynu fan ac uh, i stoc efo ffwrdd o'ch cefn eich hunain, fel chi'n meddwl, os yna'n posib wneud yna. Dwi'n weld, felly, y ffordd yma dwi'n gael wneud beth dwi isio efo'r fan uh, fel mai. Dwi'n eich fel ddau mam uh, flwyddyn ddau arall, ond uh, pwy, pwy awyr beth mae dyfodol yn dal. Croeso